An awinyo lutela mapol gibino i yamo kany aa balalo must go balalo must go kulu balalo must do what balalo must go balalo must go ni mono in iwaco ki i yamo. Kadi icito ka ma balali tye iye ci iwaco ni you you you must go ee balalo must go bedo ki yamo kede bedo ki bot balalo that is what we are failing to understand wan macalo lutino me acholi wan macalo buli me acholi ki wan macalo jo ma watamo ni gino moni myero otimme kit ma nongo myero otimme kwede. Ka dong in ibino ci iwaco ni balal omac go i yamo anga ma myero owiny? Rom aroma bedo wai ci ibino ka waco botwa en wan lutino Acholi-ni aye ni balal omac go itye neno macalo balal i wangi ne balal ka in imito ryemone just go where they are then you say un wutye balal.

An wun wumito ni kipwowu pien wun mito mo keken aa mere wek abalelu mac gu kun anga kun abalelu mac gu obitime nini how are we going to solve that problem peko ma oweko luloki tin tye ka nywarowa peko ma oweko jong tin tye ka nywarowa. Peko ma oweko lulok-ki ma Gizo gua wa ki i ganggi kuca gudonyo wa i villages ma megwa pekone dit dit mo ma konye pe nget man tye ka neno individual benefit ma mege. Nget man a ci waco balalo must go kono balalo must go why don't you go to them and you say balalo wun en you people must go pe ibin kwede i wi yamo iromo cito ki kamera ni wabot balalo ma nongo gitye ka leko dyang ca ni wek wan wamito ni wun pe wubed tye wun wutye ka timo gina kuman kuman kuman without violence. ci iwaccigi ni you must go pe ibino ayelo dano i yamo kumeno peko madit ma oweko balalo tye ka yelo dano i lobo Australia ma oweko pekone pe tum pipo are not coordinated kono onongo we have strong bond ma dano nio weng tye very coordinated together kuman.

Pipo a luking fo deya on benefit kono nongo rwodi o weng bino weng kacel ni wan macalo rwodi me Acholi wamito ni kitim kuman gin obed kuman gin obed kuman pe dok omoko lok mo ingeto ma dok cito aa nyo Lubanga olok mo pe amaro lokke kono ngo ngo peko ma tye i Acholi eno rwodi kono onongo gicung o matek ki lawi rwodi onongo kono bene Lok moni ma wun wuwinyo kony ni lawil rwodi mogo gungako gutimo ngo ni nongo bedo pe nongo dano weng tam acel calo acholi. Peko me aryo politician kono nongo gumakke o kacel ki rwodi kuman ma gubino kacel rwodi ki politician ka gin okami ngo together. Politician ma watye kwedgi i lobo Acholi kany eni gubino kacel ni wan macalo politician wan macalo rwodi wan dong waen wadeg balalo lobowa jalo aye anga twerowu anga ma obitwerowu kom ma wun wubino kacel-li pe wuweko cik wubino bene ki cik ingewu wa inen cik me Uganda waco kuman kuman kuman. ngom me acholi i lok kom pa lalu kunu ngagi ma bino i ngom me lobo acholi ka timone nini woto ki cik acel cik waco kuman kuman wun dong wan macalo politician me acholi wan macalo rwodi me acholi peya wamito neno wa i lobo acholi wutingu lok enoni wureto i nyim gamente ma nongo tye kacel koma. man wun wuloko tin jo moni gurup moni luitte cito malo kuca icito loko lokgi gidwogo kany ngunyo bedo wai pe oloko loko pe otimo gin mo in dong ibineno jamine time atata nget mo timo jamine ilwongo kacok nget mo pe bino kong otiyo ki cente. gucamo cente o lutino awobe idi caro nyo muzei idi caro gitye ka gamo cente bot balalo ki ngangangagi bikos kerogi pe wi are not bing injekted e lot of gine kapitol atlis to stat samting dat wi kan du muzei dong tamo ni igam cente moni ki bot balalo wek okonygi culo lutino i gang kwan kony ngo jami mogo matino tino because we have empty promise everywhere ineno ka dong lutela me tekwaro obino kacel religious leaders obino kacel political leaders obino kacel ki dong nama gikki Lucaro nyo lukin gang en gin ma gin miyo ngom ki balalo gubino kacel balalo bagicu ki baganda ni gin obi penetrating nining me donyo i lobo wa ka rwodi tye wa i pe wamito neno wu political leaders actually parliamentary group tye wa i wan pe wamito neno wu aya. cik me Uganda bene waco ni pe wubed i ngom pa jo moni ma nongo pe mitowu bene tye kenyo lukin gang bene waco ni wan macalo lukin gang peya wamito cato ngo peya wamito timo ngo kacel kuman jone bidonyo ki kwene golo bidonyo ki kwene gin ma wan dong waniang lutela ma wan dok wayerogi-ni gin ma gin timo en ngom ngomwa pa lukin gang in icito iwaro i wel mayot ngom ya i acwal anga wa ci kiwaro ngom awara cito waro ngom mo i wel mayot ka owaro ngom ci gin aye dong lwongo gin aye dong lwongo and rwodi wa ni bene gitimo kumeno gicito waro ngom iwinyo ni rwot mo owilo ngom kany kun latela mo owilo ngom kany at the end labo cito labo i wel mayot miyo dong lwongo luloki ni a obin ngo moni tye am putting in at this amount kun ngo ngo gini they are the one letting us down where are we going to end. don't forget ni wun wutye atiyo, don't forget ni wun wubito at one point, wan wubiweko lutino macalo wan-egi ni iye diki ma en wabidwogo bene calo wun mujee mujee enoni and we are the one to correct mistake ma wun wutimo eni, wan bene we are going to create our mistake ma myero generation mogo matino-ni. Gubino en inheriting. Wan watye a inheriting peko ma pe megwa. Wun ludongo tye ka misleading wan nongo myero wubed calo role model botwa ento you are misleaders, misleading people. co tam ma waco ni pe wun wubino i yamo ci wuwac ni balalo must go kun anga must go latela moni a mere wa balalo must go wek kinen ni en aye tye ka tic no go on the ground wac ci wun balalo wun wu en neno kamera an atye bot balalo en an atye ka waco ni gin myero gucit to lutela mukene wubino poto i koma en moni ma gin odongo ma gin pe mito poto i komi-ni ye gin lubal. ento pe bino i yamo a balalo must go kono balalo must go ni ee itye ka mato wa juice ni balalo must go itye ka mato pii mangic ki ngo ngo ki i nge kamera ni balalo must go jalwe comedy moni pe obitiyo it will never help. lutino ma odong cani macalo wanegi ni ki new generation ma tye ka bino ni lutino bibino nongo bino cato ngo ma otyeko wabibedo kwede wi yat wi yamo